hakana neni izvozvi takuirira takuirira takuirira ndizvozvo mm, ndizvozvo asi nhau iripo manje yekuti dzidza kushiya nevamwe nyama ipo unogona izvozvo kushiya nevamwe nyama aiwa atawirira kozi hakuna asingadichi asingadinyama ndikakupa karuoko ndatosheya asi chinzi aiwa eh, aiwa kabanda uko ndoridazve banda uko ukanditi banda uko banda uko nditi chirya chimwe chete ziva kuti uri mubva kuri ini ndini munhu ndini muridzi wedunhu asaunzwa uguta here chii kusimba kudendo kabva wapfasa nyora kudunhu kwako uko tinzwa plan iripo eh plan ndei ini kutobva kudunhu kwandakabva uko eh. ndichiya kunoku eh. ndakatodzingwa kwanditya eh. ndadzingwa ko mission rangu ndichiya kunoku ranga ratoti kuti ndichipfudza mkoma ndega asara ah. kutondivherera neupfumi hwake wena kundivherera kutotiti eh, bwetere bwetere ndakupa mombe bwetere bwetere ndakupa family eh. tasona bhurugu randakapfeka daiso iye ndiotopfeka zvinofita Ah, saunocha kana uda kuudza munhu akakupa zvose mukadzi uya wake uya ndotomuda futi. Saka ndakamupfudza ndega asara. Mukadzi wake ndotosara ndototora ndogara nhaka kubva kune mombe dzacho dzakasara nadzo neminda yake yese vana ndototonga kana kuwapfudza futi ndosara nemukadzi ah, saka ndakauraya nyama iyi mm. iyi ndodyawo ndega

inini handitode sistri nange enda kutopfuudza futi sisi vangu pada sisi vangu varipo so havandondibhohwa ivo havandondishota kana kutovaona nda kutovapfuudza futi sisi vangu ivavo gore rinopa nenyama saka hatite plan tikasike kuurayiwa
wamuka seiko naiwe ndongwa dzino dzekumuka here mwana musikana nei mwana wamai vangu unobva wamuka zuva rakwira kudai so ah, apa masuka ah, tarapa zvinhu ndatsvera yadhi ndasuka kangorara muno chisikana ndasingatombodi kumuka pa ah, ibvapo ndazovhunduka ndaita kuvhunduka kuhope nobisa mm, watanga une unungwe iwe ndigare pasi gara ya kugarireiko pasi mapuleti ndaisa apa asina kupinda mbo nditi ndigare pasi sisi chimbogare muzonyadza ndoda kukudzaiza handivhunza dzandishaisa kana hope dzaramba kubata mbo watanga nenhau yenyaya dzako chimbogare munzwi ah. watanga ka taura tinzwi andi muri kuona munin'ina wababa hazvi mujaindi akauyawo Eh. uyu mujaindi mutsvukuru mujaindi mutsvukuru eh, ndatichibva kwana bridget uko eh. ndiri kusai kunze kwemba yanazvo kunze kwemuyadhi yawo orit orit uko ehe saka ndamunzwa ndaona vanhu vakangoungana pamba po vamwe vari panze vamwe vachitopinda asi papa vatobatidzwa moto panze ndikatakedzai ndikuone ndinzwa kuti panei ndasvika ndikaona baba pamba painzi baba hazviwafa nevanhu vanga vari baba hazviwafa baba hazviwafa ndopandapinda mumba ndikati ndione but handi munoona munin'ina wauyo mujaint uyuka uyo ka uyo munin'ina wauyo mutsvuku uyo yes ndiye ainzi ndiye awauraya iye munin'ina wayewe veropa rauya munin'ina wavo horaiti he uyo kauya kauyabamino hazvikauya zvenzi ndo wavauraya ah.
ah. seke ukutoroti warota baba hazvivafa eh. inga zvakaoma nhai mwana wamai ah. asi uri kuona kuti chii manje mm-hmm. isusu kuti tigare nehope idzi panapa hazviiti kuzi uri kuziva papi wakamborota gogo veukoko koko kudhuma uko zvakaitika ukarota nhau dzababa dzevabereki vedu pano dzikaitika asi nini ndaona zvinokodzera kuti tigare nehopenzi pano aiwa hazviite saka isusu zvatakuita ka iwe uchipinza maplate ayamba urongedze ini ndinochera mvura uko kutsima uko zvino patinodzoka toenda kuna mai hazvinei isusu manje zvatoita uku manje uku kako hope dzinotyisa hadzidzi hope dzekuti unongotaura taura uchiudza munhu pajekerere isu zvatoita kuita manje ka tinenge takusvika toita kunge tiri kutamba nani neshamwari yako tiri kutamba sezvo tombotamba bhora eh. togarisana toona kuti ivo mai hazve vachona vane vari papi tobva tasiwaudza nyaya iyi kozi kuti tigare naye mwana wamai vangu
aiwa inini ndini ndinosvika ndovaudza ka kuti wopedza warota ehe saka chipinza chipinza ita gagaga ini ndinochera mvura ah, maiguru ah, ini ndakamboita zvekuvaka kaini eh. ichi chirugu cheuku ichi chida kuti ndichivandudze ichi hachichanyatsokuita manje
hachichaite nemarataratai ndingada kukomwa komwa kuti ndigadzise gadza but ha masimosumo maiguru ah, mangwana chai ndakanotora jecha rekunzi mavhu ekuchuru chiri chimwe churu chinooneka kupi kunoku chimwe pazasi apa pa eh, eh.
pane chiri panhasi apa chinomboshandisa baba ure handotochivaka ichi ichichi asvikai ah, svikai vanangu ah, tisvikewo svikai

zviri kufamba right isu ha muri kukura aiwa tiri kukura haana sikana mazva nokura ana zvipfuma izvi eh, ndozvamuona chete here naye baba mwana ah, ana mazivano ah, ana mazivano mama azvi ari peri hapo ko mukoma wazvi biri eh ah biri akasoenda makapedzisira kumuona rini mama mm, biri wandakaona svondo rakapera akaenda uyu ah, ko akaendereiko diwe akadaidzwa zvekubasa kuinanga ndati ndiuye kanitambe naye bhora Ah, izvezvi nguva yechibage ino mungatambe bhora ah, mama takutongokubatsire kutokonora andichamushaya ndizvo mwana wangu ungatondibatsire ah, taure henyu kuri seiko kumba muri kuita nezveko kumba kwenyu a kuri nani takangotema chibage tikangounganidza kwasara kuti tifurure a tiri tu zvinotikurira izvi ko munodii kutsvaga anokubatsirai tomupei nhai mama ah mune kuchayei munongomutemera ka zvekuti awane imi mumotobatsirana asi kuti kudaro ka zvatichatoita funge ii mudaro vanangu mm. mudaro ah, mazuva ano vanhu vachati zvemushandirana pamwe here vanhu vanenge vachiita se vakava vanogara vega zve zvekuti munonobatsirawo vanenge vachichembere dzedyara dzega kana ah. chii vanhu vachazviti mazuva ano zviri kuitwa kwamakabvawo kubaba mwana ah, kunokana zvasara izvi vanhu vasisina rudo mazuva ano kune mukoma wenyu waendepiko mukoma ndapedzera kuona uchita kudzika kusasunguko hameno kune shamwari yavanga uchitoda unoona kudidii vanofamba baba
vanozosora vachiteko vangada kuti vatombotwa sanonzi wonyama kumadi undigiriwo zvamuri kudya vana ah, mama tiri kumbodyeko hakuna chii kudyiwa ichi ah, veduwe hakuna chingori chibageichochi
kupfuka nesadza izvozvo ukatozvana wotenda zuva rapfuura haa ah, zvakaoma mama akandanga ndauya ka eh, ndatozvifunga ndakagara pana pamufunge mama ee eh, mwanangu uyu ka uyu munin'ina wangu ari kuti ane hope dzaakarotwa hope ee eh, hope ah, hope rudziiko idzodzo iwe tsanangurira mama hope dzavakarotaura kana ndori kuenzoziva zvawakarota here nhai mwana wamai vangu Ah mama zvenyu mwanangu ndandichibva kwandava ndichibva uku eh. ndobva ndarota panapa pakatozara vanhu pese panapa vanhu vakatoungana nemasofa ari pazvo pakatobatidzwa moto uko zvikanzi zvazvichinzi baba hazvivashaika wafa rufu eh, panhamo ikopai asi zvainzi waurayiwa nemunin'ina wavo veropa nyaiwe uzvibati uzvibati
uzvibati handiti ari kutaura hope ewa mai guru munhu ngadzengorota zvinhu zvaanozi zvekumba kwavo ihope zve nei baba baba mwana ko imi mupamarara marotei kuri kutonhora kulazi vana vadika imi maroteiko ha ndinorotei kuri kutonhora mazuva ndaka vanhu tinosiyana sei mwana ataure hope dzake kana munhu kuri usina kurota Ah, dzingori hope siya ataure hope dzine basa reiko baba munini ko kufa here handi baba azvo abuda izvezvi waenda kunhasi kwamuri kutaura ah.
asi mama mwanangu nini sekuona kwangu kandatirega ndiye nemwana yatsanangure hope kozi paya pakafa vabereki vedu paya akatozvirota arota abva atondiudza eh. tabva tashora asi zvakazoitikapana tete vedu vaya vaya vaya vaya veukokombonyarara saka zviri kureva izvo kuti zvakarota zvakamboitika which means ini chatouraya kamukomo ayewa kani baba mwana anditi baba hazviwa muka wakafamba here apa zvinogona kuuya nekumwe nerimwe divi kungoudza mama kuti vanamata zvinogona kuuya nerimwe divi nemwana anogona kuuya nekusiyana namama iwe ah, mwari ariko anotikundisa abamunini manzi ndimi here haiwa zvinogona kuuya nerimwe divi ihope idzi mwana izvi tichanamata shuwa vana maita henyu zvebhora here izvi ah, sei vana imi ah. Iya tatokunora mama regai tiende isu. Maita henyu vanangu mufunge maita basa. Iya tambotongonora. Maita henyu.
Regai tiende isu. Nai baba munini. Aiwa mai guru. Ah zvinga kungadzi kurota iko. Sambe zvako zvakanaka mwanangu waita hako. Tinenge tusina shuga kumba kwavo. Vanoka sina shuga. Shaya shuga uko. Siya vana kani nai murume wangu dambudziko riri papiko. Tunga yakundipuma puma pana bora. Mukoma wako wamuka wani wakafamba ndini ndiwe uri kutoenda nhasi uko ndiwe uri kuziva kwaenda mukoma wako. Ano ngawasade kushurudzira zina basa mai mweya. Ah! Hazvina mira mushi. Kochi. Uchindiona ndatokudeza izvi zvoda isoka.
Hazvina kutombomira mushi. Eh. Murume mukuru akata seninini. Ndashaya eh. pekupinda kudai. Tonge chakurira heti kuvhara kumeso dai. Uchinyarei?
Ah, hakuna plan kana zvatiri kuronga zvisiri kuzikanwa. Haino munhu mawo murume anonyara. Vari mumhepo mukomo.
Vari mumhepo mukomo. Vari eh, mumhepo umu. Eh. Vanenge vachiona. Zvana zvepaza sapa papa. Zvamukira kumba kwedu izvi zvikuseni. Eh. Kwakuya kwakuti tichi tichitokonera chibaga papa kwakuya zvikanzi hanzi ndarota hope ndarota munin'ina wababa hazvi achiraya baba hazvi yowe ndoshape kupinda oh. Ndashaya pekupinda. Mai. Tiri kutononoka. Ah, tiri kunonoka zvekufunga tida kuti amuuraya bichana bichana zvandafunga kumusira poison zvazve zvekuti anofa bichana bichana zve eh. hazvichatoiti
saka zvatiri kuronga zvese zvikutozikamwa munhu ngaazi oh? ah, munhu akufanira kutofa fast aiwa patombodi pati andisisina mazano ndochidi ah. ndandati ndakatorawo manyama ka ndopa vodii vofa bhichana bhichana bhichana patoriwo three months six months three years munhu achipa adongodi angofanira kunzi akafa neurwere hwake andozviona wazviona kuti wakadai soka kudai
ndakakuudza kuti ini ndini ndakabata dunhu rino ndodii kana kufunga kwangu kunotodarika yokoyo munhurume wakanana wakapiwei paya nambuya wakapiwei paya nambuya iwo taimira panobuda mukoma wako sinyoro sh akanopedza masports ndotumira sinyoro ah, eh. ndotumira sinyoro achingobuda ndotumira sinyoro anopedza masports mukoma ah, iwe unoziva ah. ndotumira sinyoro ndobasa rambuya utakanoona kuya asi unononoka kufunga ah, kugara jere dunhu
kuti dunhu unokuda ah, ndini ndakabata muno mudunhu aunyebi eh. achingobuda ndotumira sinyo ndotumirani sinyo eh. asi singapedzi nguva hatite tendi tingaonekwa tiri pa tinopedzerwa nguva eh.